سڵاو هاوڕێیان لەو وانەی باسی ئەوەی دەکەین کە چۆن فەنکشنەکان کۆڵ بکەین یان بە شێواژی تر لە کلاسێکی تر بن کۆڵیان بکەین یان لە هەمان کلاس بن کۆڵی یەکتریان بکەین بە جۆرەکانی ستاتیک و نەمستاتیکەوە سەرتا دەست پێ دەکەین مینێک دروست دەکەین

ئەومان هەیە دەنووسین چ ئەو سیستەم دۆت ئاو دۆن پرنت لاینی لە ناو دەکەین دێنینە ئێرانە لێرە بەس کۆڵی دەکەینەوە فەنکشنەکەی ناوی فەنکشنەکەی چییە ناوی مێتۆدەکەی میتۆد و فەنکشن یەکشتن ئەی بەناوی ئەی بوو قەپاتی دەکەین ئێستا هەمان شتمانە بۆ دووبارە دەکاتەوە ئەوە واتە چ واتە لەو لاینەی کە هەیە ینی لەو فەنکشنی کە هەیە ئەو شتانی تیدای هەمومان لە بینەوە لۆ نمونی ئێستا من لێرە سیستم دۆت ئا دۆت پرنت لاینە شتکە دەکەم دەنووسم هەلۆوەر هەلە وەردەکمان کردیە هەردووکمان لەەوە دەکات ئێستا ئەمە دەمانەوێتن ئەو جارە لۆ نمونە ئەو ئەحمەدە با جارێ ستاتیک و نان ستاتیکیش باز بکەین پێشەکی پێشەوی بە ئینپوت و ئاوتوت بیکەین ئێستا ئەمە هەیتمان ستاتیک و نان ستاتیکمان هەیە ستاتیک و نان ستاتیک چیە لۆ نمونە ئێستامە میتۆدش کە زیاد دەکەین پبلیک ڤۆید بی ئەوەمان هەیە ئێستا ئەمە ئەوە نەنستاتیکە با لە تەنیشتی بنووسین نەنستاتیکە ئەوە ستاتیکە ئەوانە بێنە تەنیشتی ئێستا لۆمان بەدەرکەونە بی عەتیاری، دەبینین ئێستا لەبەرەوەی نەن ستاتیک نایەتە ناو ستاتیک بە ستاتیک دەستە ناو هەردووچی یان دێتە ناو ستاتیکە شتکە دێتە ناو نەن ستاتیش چکە ناسراوە لەنا هەموو کلاسەکەی بەڵام ئەمە ناتوانانی نەن ستاتیک بێنی لە ناو ستاتیک بەس شێوازێک دێنی دەبی ئەوەش بکەینە ستاتیک بەڕێگە یەکەم جارێ دەخینی دەتوانین دەبی بیکەینە ستاتیک بەو شێوەیە دەتوانین بهێنین یان لۆ نمونە ئەگەر کلاسێکی تر بکەینەوە با بینە سەر ئۆبجێکت دروستکردن با کلاسێکە بکەینەوە تست تست یازدە با بلین ئەمە مینەشی لە ناو بنووسین چ کۆڵ بکەین ئەو هەمۆکە بمانەوێتن سیستەم ئاو دۆت پرنت لاینەشی لێرە بکەین لەناو میثۆد نەبی با لێرە یان لەناو مین نەبی ما مینمان نەبێت لەناو ئەو ئەی بمانێ ئەحمەدەکمان هەبێت ئێستا ئەوەی کوکۆڵ بکەین یەکەم جار ناوی ئۆبجێکتەکەی دەهینین ئەگەر دای بنین غەڵەتەکمان هەیە غەڵەتەکە چییە دەرێتن لەو کلاسەی نییە ئەو ناوە لێرە ئەگەر ئەتو بۆ شێوەی بنووسی بەس حیسابی ئەو کلاسەی ئێستا دەکا کە ئەتو هەتا ئێستا لەو کلاسەی هیچ میتۆدەکمان نییە بە ناوی ئەی بەس لێرە کۆڵمان دەکرد ئەتیادی لە برۆی لە هەمان کلاسینە کلاس واتە مەسەن یەک جێی دەتوانین دوو مێتۆدمان هەیە دەتوانین کۆڵ یەکتری بکەین بەڵام ئێستا لێرانە ناتوانین کو بتوانین ئەوەی کۆکەین سەرەتا ناوی کلاسەکەی کۆپی بکە ناوی کلاسەکەی وشەی هەر وشەیەک بێ ڤاریە بڵێک بێ هەر شتێک گەلۆن وم دەنووسم ڤاریە بڵەکە بە ئەحمد بێ نیو هەمان ناوی کلاسەکە

دەبینین چما پێشانداتەکە بە زەحمە دەکە لەبەرەوەی ئەحمەدمان کۆڵ کرد باشە لۆ پێشترێ بۆ شێوەیە کۆڵمان دەکرد لۆ ئێستا بوو ئەو شێوە چونکە لەو شێوەیان ئەگەر لەناو هەمان کلاس بیتن ئەجە بۆ شێوە کۆڵ دەکرێت ئێستا ماگە لێرە ئەگەر ئەمە لێرە ئێستا ئەومان هەیە ئەگەر ئەوە لێرە بە عتیادی کۆڵی بکەین دەبێت ئەو میتۆدە ئەوە ئیوەیە چونکە لە هەمان کلاسن ئەگەر هەمان کلاس نەبن دەبی بە ڤاریە بڵەکی لەوە تعریفکەین ینی ئۆبجێکتەکی لەوە تعریفکەین تعریفەکەش کووە هەمان یاسای سکانەر ئێستەمان سکانەر بەسن دەنووسین ئینپوت سلا ئەوە یەکسانە نیو سکانەر

ئەوە جیاوازییەکانی نان ستاتیک و ستاتیک بوو یان کۆڵکردنی فەنکشنەکان بوو مێتۆدەکان بوو ئێستا ئەمە لۆ نمونە جارێ یەک کلاسمان هەیە بەزۆ کلاسەمان هەیە دەمانەوێ ناوی تەڵەبەک و دەرەجەکەی داخل بکەین ئەتیادی یەکەم جار سکان ئەوە ئیمپۆرتە چیدا دەنی لە بۆ سکانەرەکەی

ئێستە ئەوە لێرە پێشانمان دەداتن بەس ئەحمد ئەمە کو بتوانین لێرە لە فەنکشنی مینەکە میتۆدی مینەکە بتوانین ئەمە ناوە چی بدەینێ لەو لای پێمان نیشانداتەوە کووە دەکەین سەرەتا سکانەرەی زیاد دەکەین ئیمپۆرت جاوادۆت

ئەوە سیئین نییە لێرە ئەوە سیئینەکەمانە کە داخلکەین ئێستا کو داخلین ئەو وشەی نیمە دەینینە ناو ئێرانە وشەی نیمەکەمان هینەیە لێرە لێرە کە مەلۆی دەنێرین ئارگومنتی پێدەێن کە لە میتۆدەکەی لە فەنکشنەکەی وەری دەگرین ئەوەکەی زانیاریەکەی پێی دەلێن پارامیتەر لە بەشی پارامیتەر ئەمە تعریفی دەکەین ئەو ناوەی لۆ نمونە سترینگ نیم لێرە وشەی نیمەکەی دەنووسی ئێستا ئەگەر ئەمە هاتوو لەو نیمەی لەو سیئینەی ئێستا لێرە بە بنووسین دەبینین ئەحمەدەکەی پێمان نیشان دایتەوە با لە پێش سیئینەکەی سیاتەشی بنووسین تکایە ناوەکە داخل بکە پلیس right

هەر ناوەکە بیتن زائید سلاش ئێن مارکە کەشمان زائید مارک ئەوە لۆمان هاتۆ ئێستا ئەگەر ئەمە ڕەنی بکەین پلیس ڕایتیۆرنی ئەحمد تکایە دەرەجەکە داخیل بکە مەسەرەن نۆ تو نۆ ناوەکە و دەرەجەکەی پێشانە مەدە ئێستا لێرە کۆتایی پێات ئۆندەی فەنکشن کۆکردن و بەستی ئین داخیلکردن و ناردن تەنها لە ناو یەک کلاس ئیشەکەمان لەسەر یەک کلاس کرد و جیاوازی ستاتیک و ناستاتیک باسکرا لەوانەی داهاتوو باسی چۆنیەتی ئیشکردن لەسەر دوو کلاس دەکەین و وە سێت و گێت و ئانەش باس دەکەین سوپاس.